Helo pawb, Bob sy yma. Um, dwi'n neud yr parkour, herwydd dwi'n neud yr fideo nesaf bydd yr fideo Minecraft olaf. Ac dwi, dwi am neud y special, fideo special efo fo. Felly dwi wedi penderfynu neud parkour fatha fo. Pethau special. Ac dwi am wneud o o rhan fwya'r blocs sydd yn building blocks ac pethau fel yna. A wedyn na i ddechrau, na i just dechrau wneud o rwan. Dwi, dwi di wneud un o'r rhain efo ffrind fi um, ar PS3 fi adra. Oedd o'n cool. A Ond wedi, am damau nes i deletio'r byd. So, mae di mynd. Um, ydy o'n... Um, ti'n gallu neud hwn? Ydw, neud. Right, oce. Okay. Um, a wedyn na i wneud y cobblestone yn fanna. Dwi jyst am neud ynysoedd yn yr awyr fatha fatha fo. So yn rhaid hwnna. A dwi'n trio neud o'n siâp gwahanol bob tro. A rhaid fatha blocyn sticio fyny. Um, na i dorri hwnna wedyn, yr beth yna. Na i just torri mor rwan. Um, Okay. Um, dwi'n yn siŵr os dwi'n rhy fawr oedd ein. Uh, yndi, dwi'n meddwl. Oce. Okay. Na i just neud hwnna fel na. Fel na. Fel na. Dwi roid hwnna. Oce. Ti'n gallu neu hwn dwi'n meddwl. Um. Oce, wyt. Och, sam pwynt i hwnna yn eitho. Ond disgyn. Oce. Um, na i dechrau o sandstone rwan. Neu jyst neud... Ella newn ni hwn yn fwy pell a wedyn ei ystol ar y fo, ie. Ocê, neud yn siŵr bod fi'm yn gallu neud hwnna ar ein lle. Na, gwyd, ocê, newn ni ystol. Newn ni ystol o fanna jyst i fi cael mynd ar y fo. Felly, torri hwnna. A wedyn, ie.

Yma. Byddai'n ei fideo yna fi, um, yr fideo olaf, yna fi wneud y, y defnyddio wneud y parkour. So, um, lle mae ystol o tracks. Um, be dwi wedi gwneud? Dwi wedi gwneud hwnna. So,

Ti'm rhaid i fo fod yn fawr, oherwydd sa'm pwynt neud o'n fawr. Ac, um, fel na lle. Yna, fel na. Yna'n iawn. Yna, just checio. Ynddi.

Oce, na i reid o hwnna'n fanna. Um, cael gwared o... o.

Mm, fel na. Hwna. O, hwn, hwnna'n fawr. Um, asteroid. A fan. Just ni dan. Neu dan fler. Na. So mae'n rhaid i fod yn hollol syth ar ei dwisio blocs fan.

Pentref, dwi'n siŵr. Ac uh, na i just mynd i gysgu yn sydyn rwan. O, oh, so much. Na, na i sgipio fo. Ac uh, lapis lazuli. Mae'n i neud hwnna reit anodd. Dwi'n meddwl bod chdi'n gallu neud o fan ei fanna. Wyt, um, na i Just checking. Um, dim meddwl bod chi dde. Ok. Hynna'n iawn. Yes, soft block. um,

Dwi'n meddwl na i... Um, na i just trio'r pa colour rwan. Mae'n siwr. Gynna ni um, ddeg munud ac hanner ar ôl neu fath yn y fideo yma. Um, dwi'n meddwl gynna ni ddigon i ni gorffan y pa colour. Hwna. Na. Hwna. Hwna.

Yym, dwi'm yn siŵr i droi rownd yn fanna. Yy, ia, iawn. Ia, neu droi rownd.

Yna, na, na i wneud un byd arall. Um, na. Ie. Yeah. A wedyn, um, lapis lazuli o'r... Dwi'n dyn am yn bosib, ond dwi'n mwyn siŵr os bydd o'n bosib efo y stol. Oce, um, lle bydd yn... Ie, dwi'n gwybod bod nai. Na rei swiftness potion ar dechrau. Dwi'n meddwl bod chi'n gallu gwneud hwnna fo ystol. Rwy'n ystol. Bech, beth dwi'n gwneud? Ok. It ystol yn fanna. Di hwnna'n bosib? Um, na i just checio. Nes i'n... Nes i'n neud yn iawn. Ok. I'n just mynd... Ok, efo swiftness potion. Bydd o'n iawn, dwi'n meddwl. Ok, na i dechrau neud... Yna fanna.

Ok, ydw, ti'n gallu mynd ffordd na? A wedyn, ie. Yeah. Um, Hynna, hynna reid fawr i fi. Um, ar eich dwi'n yn gallu adeiladu'n dda iawn. Just wneud hwnna.

Um, o ie, dwi heb ddeud, um, mae, mae gen i ffrind o'r enw Rock Major, mi oedd i gorffan i fideos fo, ac ewch chi weld fideos fo allan ar eith, mi o'n dda. Ie, yeah. gan pan gen ti gwybod i'n Rock Major, a wedyn bydd o'n dod i fyny chi.

A dyma yn siŵr os yna ei wneud. Dyna. Dyna bod chi'n... Dwi'n gallu gwneud hwn? Ysgol arall. Na, na, dwi'n meddwl... Dwi'n gallu gwneud hwnna fo swiftness potion. Okay.

Wedyn, neu ni oak planks. Fanna lle.

Mae'n ffodus fi roed allan amser yn y fideo yma. Byddai'n nôl. Wel, dwi'n meddwl bydd ei di gorffan y bag o'r... Ella byddai'n neud o cyn yna. So byddai'n nôl yn, um, rhyw, rhyw dri eto yn y, yn y fideo.